He u leh nau kan nia Falam district chhunga Falam miune chhunga awm zawng zawng te hi u leh nau in nei pawlh, tu leh fa inṭawm vek intichhe thei kan awm lo va. Social media thleng thlenga inhuatna tu chi-a inhuatna chi tua interview te thlenga kan nei hi a pawi ka ti hle a. Khawtlang hruaitu khaw lalte ngei maina hmanlai thu hluite phawra khatiang anga interview an nei kha a pawi tak zet a ni tih kan sawi duh a. Walgo ram hi revolution period hnua Walgo ram people organization chu ni ruk thla ruk sang hnih sawmhnih pakhatah din a ni a. Sang hnih sawmhnih pathum December ni sawmpathumah sual sipai ri leh ṭiau ami kan kapa Pathianin hnehna ropui tak min chantîr a, chu zalenna ram a lo nih theihna tûr chuan kan theihna zawng zawng, kan nunna taksa bung hrang hrang, hun leh tha, sum leh pai ram chhung ram pawn kan tanrualna avangin liberated area kan siam thei a ni a. Tichuanin liberated area lo nih chuan public service leh administration kalpui a lo ngaih tak avangin chung chu kan han kalpui a public service-a law and order te tuna kan mil tawka siam bylaw te lo ngai a chung ang dan bawhchhetute chu hrem an ni thin HBO CDF Hualngo ram a hnuai department hrang hrang leh police te hian Mi awm mai mai, mi diknu, kutanthlakin an ve ngai lo. Civil nunna pakhat mah vawiinni thleng hian kan la la lo bawk. Dik lo takin tumah kan la ti ngai lo tih laia kha kan sawi duh a. Tichuanin, revolution period mah ni sela kawhmawh bawl, ah, Rukruk tualthah pawngsual in pawngnek in bum thil chi hrang hrang sualna kha a reh chuang lo a. Chutiang ang dan bawhchhiate chu luhlul zualte han hrema han ben deuh nawk nawk te pawh kan naute hian an nei ve ang chiang taka kan hriat loh thil te a awm a. Chuvang chuan khawthlir khua bik kha kan hrema kan veng a ni chuang lo. A khawthlir khua lo pawh dan bawhchhia tam tak kan hrem a. Khaw danga mite pawh, a ṭiau mite pawh, ria mite pawh kan mana lung inah te pawh kan thlak ṭhin a. Miin kut a tuar emaw hrem a tuar a nih chuan chhan leh vang a awm a. Chuvang chuanin A chhan leh avang kha kan ngaihtuah a ngai a, an vel a, an vua a thihnain an suh a, an han tia kha revolution period a ni a, kan thian thenkhat federal democracy kan dopui an control area chhungah misual thenkhat phei chu an nunna-te hial an laksak thlenga hremna an pek an awm laiin keini chu chutiang em a thleng lova engemaw han intihpalh a awm pakhatna pahnihna khaw dang tlangval leh khaw dang tlangval ri tlangval leh khaw thlir tlangval an insuala ri tlangvalina an hneh deuh avanga ah an rawn vel hrep han tih ang chi te kha ah media sawi vak vak chian ni lo tlangval tha zan lo insual a an lo insawisana deuh a ni mai thei chutiang ang lal dika te putu te ang chi te pawh a hming han lam ta mai ila a thaza han inti deuh mai thin te pawh kha an ni a chuvang chuan khang kut inthlaknaah khan dan leh hrei lekkawhna thil a tel ang a, tlangval thaze insualna a tel ang. Khatiang anga khua leh khua, chi leh chi intihbuaina atana chi tha lo tuhna atana hman chi-ah ka ngai lo a ni tih kha khan chham theih tawk ni sela Pu Moderator thil dang belh zeuh ka duh a rem em aw.

tun hma kha chuanin a hming dangin an tel thin a tun tumah hian kan han thar thaw leh a thawkkhat lai khan liberated area kan nih chinah khanin hna an neih lutuk lo avangin tihnun lovin a awm a engemaw chen khan han khaihlak deuh a tunah hian an rawn phur thar leh a tunah te pawhin ruihhlo tam tak te pawh HRF te hian an man a kha puanzar lawk lovin a awm a, a chhan chu eng eng emaw uh, ram chhunga HBO kan hruaitute te uh, damlohna tein hun kan hmanga thenkhatten bial an fanga tin keini hualngo ram chu tan reng a ngai a uh, Campaign-a kan hotute bialfanga an kal laiten a nih avangin kan han chiah rei deuh a. Nimin piah lawk khan statement an chhuah a ruihhlo met mum nuai hnih leh sing sarih. Rupees nuai sawmnga paruk chuang man kha man a ni a social media in lo hmuang a. Kan hnam hmelma, kan ram hmelma ruihhlo hi Uh, HPO CDF hualuram adin chung chuan kan do zel dawn ani. He thil hi kan unaute Mizorama ruihloin kan thalaite mi tam tak arun nasa khop maya. Chuvang chuan kan mangai Zofa tena kan Jerusalem omna Mizoram dai theu tua CDF holoram hi i akil khata lungpoimo kan ni ti in hriain ruihlo hi kan dong zel dawn ani ti te kha kan soi bel du a tin a political vision lam han soi leh ka du a kan unau te hian thil hi an hre chiang lo a Falaming ne ti chhe tur leh ti te tur ringawtah hian min ngai a hmangaih loa min ngai loa kan speaker zaawm tak Pu Silal Thanzawa sawi ang khan Falaming ne hi keini pawh Falaming ne kan nihna kan hmangaih em em a a tluk chiat hi kan hlau khawp mai kan hmangaih hle a ni. A ropui zual zel hi kan duh a ni tih kha pakhatna ka sawi duh. Pahnihnaah chuan Falam miu ne te, Tedim miu ne te, Tonzang miu ne kan nih chhung hian ngaihsakna kan hlawh lo khawp mai. Keimahnia liberated area-ah kan han kala civil administration leh public service kan han pek chinah engvangin nge min ngaihsak thar thut tih lai te pawh hi ngaihtuah tham a awm a ni. Nichina sorkar hna lak chungchangte leh chanvo tha leh budget thlenga engmah development kan kan neih loh dan te undevelopment a kan awm reng na lam kha kan hotuten an sawi tawh a public service ah pawh hmatpung tin pakhat siam tur pawhin he tah ri atangin Falamah ke kala ngaia mel samruk chuang a ni a. Chulai chuan a kara zan khat riah te a ngaia kan document thil chhe te pawh ti fel dawn ila falama kal vang vang a ngaia chutiang ang chuanin uh, harsatna hi min belh tha nasa administration office zawng zawng khawpuia awma kan ram chhunga a awm ve tawh hi kan duh a ni. Tin, chhungkua chhungkaw mi an lo rual deuh chuan tehkhin thu pakhat kan sawi anga fapa chu a indang mai thin a va indan khan in puite tan khan an fa nihna a bo lo a an tute an nihna a bo chuang lo a khati khan chhungkaw dangin an lo indang a an ropuina a zual zawk thin a ni keini pawh Falam district hi uh, tunah miune panga-te inṭhen darh ta ila min command-tu leh a bul tumtu kan inpui chu falam miu tho tho a ni. Chu chu kan political vision a ni. Nakinah ramtel rawn ṭha sela, Chinland-ah hian rorelna pakhat, Chinland parliament emaw, Chinland assembly house emaw a awm hunah pawh member kan lo tam anga kan voice a lo lian anga tichuanin hmana Falam district kha tunah chuan district panga an ni tawh a an voice a lian a an nina ban an phar lamah kan phar ange kan tih hun hi thleng thuai se kan nghakhlel hle zawk a ni chuvang chuan CNDF CNO kan hotute hian khua an hawizim lutuka hmanlai an development uh, tunah pawh kan ni tho chungin hmasawnna leh changkanna awm lova a nih dan ngai pet peta humhim hian hmasawnna awm lo a changkanna awm lo a chu chu kan khawpkham lo keini HPO CDF hualngo ram te chuan chung te chu a nih avangin anni hian Falam district chhungah mipui kan lo pungkhawm tawh a, administration pawh then darh a lo ngai tawh a, tia ngaihtuahna an sen zau hi a pawimawh hlein ka hria a. Mizoram pawh hmanah chuan Aizawl leh Lunglei district ringawt a ni. mahse district a lo pung a district pariat ah an piang a tu district awm sa mahin district dang an puna kha an khap lo chumi hnuah pathum a lo pung leh a tunah chuan mizoram chu state pakhat district sawm pakhat nei a lo ni ta a a ropuina tizualtu an ni. Chuvang chuan keini hualngo ram pawh hi falam ropuina tichhe tu emaw thendar tu emaw nih kan tum lo a, ti ropui zual zeltu nih kan tum a. Chuvang chuan falam khawpui kan unau CNO CNDF te leh uh, PDF te CDF group hrang hrang te nen tangruala Falam an la hi ropui kan ti. Chuti rual chuan Falam district-a khaw zahnih dawn kan awma Hualngo rama khaw uh, Falam district chhungah chuan khaw sawmhnih panga sawmthum inkar ball vel kan awma helai hi chu administration uh, public service engkim keini CDF hualngo ram tena kan lo tih hi min ring ro se kan rin tlak ani public service la pek lona admin administration lawm lona khoza somsari somriat don falam district ah hian a awm a chu wang chuan liberated area ni chuan chung administration te chu kalpui sela falam khawpui in dona wanga chelai te thuam tha in leh

Administration area then hran duhtute revolution-a an awma hi a tha em i ngaihtuah ho ang u hmiang dawhkan chunga kan la tiang a tun hi dawhkan chunga rorel hun a ni lo dawhkan chunga inbiak inbiak hun pawh ni lo revolution hun lai chuan arm group te hi inzah tawn sak a control area te hi inpek a anmahni CNDF CNO ten kan control loh area tam tak a awm chung chu control mai rawh se veng him mai rawh se kan control sa lo lutin min rawn tibuai a chu buaina buaina an rawn siam a kan chhan letna chu thiam loh min chang a thu kai lek a dawt tin reng social media media an vawrh an vawrh a hi sim sela tichuanin revolution chhung chu nang i hmunah kei ka hmunah tiin tura tuai lo ma tura tuai lo kan rilrua inmil inrawn tonin ke kan pen tlang anga kan rilru a in an lohna lai chu a hrangin kan thawk mai tur a ni dawn lawmi chuvang chuan mahni leh mahni indo hun a ni lo tufa in ṭawm kan ngah tawh kan innei pawlh vek tawh chuvang chuan inhuatna lam chi hi tu an ni lam pawhin hreh se keimahni lam pawh fimkhur taka kan kal hi a hun a ni tih kha zawhna chhawn chhan pain kan sawi belh a ni e ka lawm e